Dî ku wek semîner navê vê civîna me sohbeteka me yê taybetî ye ev ya lê em ê navê deyin semîner. Çendî ku ziman, çand, zargotin heme heme bawer dikim piraniya we û tev dizanin. Lê gelek tişt hene ku hêj xelkê me pê nizane. Îcar em nakevin kûrayiya problemê xwe çimkî gelek çîrokê folklorî hene ku meriv aqil mentiq ji wan digire û ders distîne. Wextê ku em têkevine problemê bihurî û li hev û dinê mana bikin em nikarin tu tiştekê xwe bikin. Încar ji bona her miletekê û dizanin ku ziman pir girîng e. Yanî ziman rihê netewî ye. Çi şexs be,

toreya wan diguherîn ava ew milet di nava bîst û pênc salê de xelas bû çû. Înca gotineka meşhûr ya Konfûçyûsê Çînî heye, ez bawer dikim hûn tev dizanin. Jê re gotine wextê ku ji bona desthilatiyê tu bê ve xwendin tê çi bikî, gotî ewil ez ê ziman sererast bikim. Çimkî Wextê ziman sererast nebe meriv tiştekî ji hev û dinê fêm nake. Mesela ez bi xwe carekê şahid im li zanîngeheka Başûrê Kurdistanê heyetek ji Îtalya hatibû, evûkatekî wan ji Îstanbûlê bi wan re tercuman hatibû. Ez jî bi wan di sê heb dostên profesor hebûn em rûniştin. Profesorekî Kurd behs kir got vê camîa me. Behsa camîeyê yanî unîwersîteyê kir. Min dî evûkatê me yî Kurdêk û li Îstanbûlê got çima tu behsa camîyê dikî? Got çi eleqeyê me bi camîyê ketiye? Ha wextê ku yanî tiştê dixwazim bêjim wextê ku meriv ji ziman fêm neke her tişt têk diçe. A Încar Ahmedê Xanî Nemir di helbesteke xwe de gotiye Umîda me ji tefalan ku me emel betalan. Gotiye Umîda me ji xorta ye ji ciwan e. Tifal yanî ciwan, xort. Gotiye me emel betalan yanî wî jî xwe îxtiyar hesibandiye gotiye ji xwe emelê me betal bûye yanî em kêrî tiştekî nayên haşa ji cenabê wî nake. Îcar umîda me jî gênca ye. Îcar rewşenbîrê me, zanayê me eger tiştekî baş biafirîn wek havên ber di nava ciwan a di pêş de wê bibe qalib ya wê bibe çawa ku e, pîrekê me li gunda e, şîr havên e, havên dixin nava şîr ya dibe mast qalib digire ya dibe mast ya dibe penîr fikra baş jî wisa ye. Îcar pêşî ez ê gelek tiştê cuda cuda ji we re bêjim wek agahdari. Ez meseleka folklorî jî ez ji we re bêjim. Dibê melekî Kurd derketiye tehtîla xwe çûye Antalya nizam kurê tehtîlê

Zanî, di vê îhtîyaciya we dîn û îmanê we tune û wî dixwazin ji xwe dê, ême dîn û îmanê me ye, em jî mal û serwet û pere dixwazin. Înca tiştê dixwazim bibêjim, di mesela rewşenbîr, çawa ku Nemir Ehmedê Xanî gotiye, ew însan e ku di tarîtiyê de ruhnî dide xelqê. Rewşen yanî ruhnayî. Încar di hemû miletê dinyayê de ê ku mileta îdare dike, ê ku bavê xelqê ye, diya xelqê ye, kurê xelqê ye, xulamê xelqê ye rewşenbîr in. Siyasetvan ne tiştek in. Siyasetvan wextê hesabê wan tê weka şufê li ser dîreksiyonê ne motorê dajon. Wextê hesabê wan nehat, Najo. Siyasetvan wextê hesabê wan hat, navê xwe diguherîn, dikin sor û şîn û kesk û zer û mor û wextê hesabê wan çawa bê wisa dikin tu kongrê xwe de lê rewşenbîr nikarin tiştekî wisa bikin. Rewşenbîr benzîna motorê ne, donê motorê ne. Yanî ku ne rewşenbîr bin naçe. Mesela bifikire di sedsala hejdeh û nozdeh da Ser sala nozdeh û bîstî de. Yanî ew însanê me yê ku serhildana kirine, ew însanê ku xizmeta zimanê kurdî kirine, em dirên hemû rewşenbîrin. Ji sedî not û neh nuqte not û neh hemû ji medresa kurdî hatine. Birêne vêga wextê dibêjin Îhsan Nûrî Paşa her kes zane ku ew generaleke ji artêşa ji Akademiya Eskeriya Osmanî hatiye. Lê newsa ye. Wî ewilî medrese xwendiye hêja çûye wê derê. Lê helbet di van salê hezar nû sed û şêstî vir ve ew tiştekî cuda ye. Încar ege ku rewşenbîr wezîfa xwe pêk bînin Mesele zû çareser dibin ku pêk neynin çareser nabin û ku dibin. Îcar hinek ayet ez xwe ji bona ku hinek malatiya min jî heye hinek ayet û hedîs ez ê di heqê zimana de ji we re bêjim. Vêga çi însanê vêga tu xelqê Tirkiyê ev Kurd jî tê de hemû heştê û çar pênc milyon in. Ji kê re bêjîn nizan çi grûbeke piçûk ne tê de wê bêjin em misilman in û em hurmeta me ji Quranê heye û ji dîn re û ji hec û zekat û vana ve. Lê wextê ku tu ji wan bipirsî filan ayet wiha dibêje wextê ku bêje ez vê ayetê qebûl nakim meriv kafir dibe. Ayetê Xwedê nayêne înkarkirin. Încar birêne

Ayeta Quranê heye. Eva ev ayet hatiye înkarkirinê îro tune ye. Ya di dua mesela e, di welatekî de wextê ku gelek miletê cuda cuda hebin eynî weka gulistanê ye. Vêga baxçekî ku e, gul tê de hebin hemû cureyek gul be navê wê ne gulîstan e. Yanî gulê sor bin ya ê şîn bin ê zerd bin navê wê ne gulîstan e. Lê gulê rengareng tê de hebin navê wî baxçeyê gulîstan e. Încar wextê ku li welatekî mexluqat însan cuda cuda hebin wî çaxî navê wê gulîstan e. Îca gulîstan ciyê bilbila ye. Bilbil dikevne yanî ciyê rewşenbîra ye. Helbesta dibêjin û kitêba dinivîsin, romanan dinivîsin û kêf dikin û xweşî dikin. Mizeke ayeteka din ê Xwedayê mezin gotiye we mîn ayatî xelqû semawatî wel erdî wextîlafû elsînetîkum we elwanîkum. Xwedê gotiye ziman û çanda mexlûqatê erd û asîmana gotiye her yekê ayetek ji ayetê min e. Kî zimanekî înkar bike ew kafir dibe li gorî îslamê. Fermo va ayeta Qur'anê heye kes nikare bêje naji. Îcar carna ez li ba mala digerim, diçime Bakurê Kurdistanê li ba mala li ba şêxa digerim, ez hinek ayeta ji wan re divê, hinek hedîsa ji wan re divê, ez dibînim çima hûn vana ji xelkê re nabêjin. Divê ehehe te ji kur vana dîtiye? Divê me lêkolîna dikim ez dibînim. Divê Xwedê ji te rima dev jê ber de vêga. Tenê cewaba wana ke ev ya ye. Ayeteka dinê heye dibê wema Erselna mîr resûlên îlla bi lîsanî qewmihî. Xwedê gotiye min pêxember nehinartine îlla me bi zimanê her qewmekî jê re şandine. Yanî bi zimanê kurdî jî pêxember şandine û bi kurdî teblîgatê Xwedê ji kurdan re gotine. Birêne mesela vêga bajarek li Diyarbekire wextekî nahîye bû vêga bûye qeza, navçe, jê re Bi tirkî Egil dibêje lê navê kurdî Gêlê ye. Gora neh pêxembera li wê derkê ye. Ê baş e, ku ew ne kurd bin çima hatine wê derê? Zûlkîf pêxember li serê wî çi ye gora wî li wir e bû deh. Nuh pêxember li Cizîrê ye bû yazdeh. A wextê ku em li neseba pêxembera lêkolîn dikin, em dirênin Muhammed jî tê de aleyhîssalatu weselam, ji sedî heştê temamê wan eka kurd in. Yanî ji vê axa ku jê re dibêjin Kurdistan ji wê derkê rabûne. Û gelek ji wana ka mesela ne ji Kurdan re ji miletê başka re jî hatine. Mesela Manî pêxember e ji Mêrdînê ye, Kurd e eslê û dêw bavê wî Kurd in, raviye çûye li Çînê pêxembertî kiriye. Xwedê jê re pêxembertî li Çînê şandiye û xelkê wî rê hîdayet kiriye. Încar ji xeynî van ayeta hinek hedîsê Cenabê Pêxember jî hene. Dibê ji bo peytandina bavê wan bi navê bavê xwe gazî bikin, ê ku bi navê bavê xwe gazî neke, Cennet jê re heram e. Birêne vêga îro hinek însan hene em zanin ji Balkan hatine, ji Qirimê hatine, ji vir de wir de ji Yemenê nizam ji welatê Afrika hatine nava Tirkiyê tev dibêjin em zarokê Ataturk in yan dibêjin em zarokê sultanan e. Eva ew înkara bavê xwe, înkara Amaş di vir de bav ne ku bavê biyolojî ye. Bav yanî sulale ye azbat e. Mesela nijada min Kurd e, ez nikarim wextê ku ez bêjim ez Tirk im, neleta Xwedê li min çê dibe û cennet jî li ser min heram dibe. Încar gelek hedîs di vî warî de hene Ji ber ku ev der ne mizgebt e, ez zêde van tiştan nabêjim. Mesela ziman, ziman çi tişt e? Serê ewil, wextê ku xwedayê mezin zanînê xistiye navê însana û nijada wan ji hev û dinê cuda kiriye, heşt famîle derketine holê. Bi kurdî em dibêjin famîle. Welatê Avrupa tev famîle ji xwe bikartînin. Heşt famîle derketine holê. Famîla herî mezin ya Hindo-Avropî ye. Ev famîla ku Kurd jî şaxekî wê ne. Famîla Koreyî heye ya Japonî heye ya Çînî heye ya Taylavî heye û ya Semîtî heye, Uralî heye û Fîn-Ogrî. Încar ez werim ser zimanê Kurdî. Îro di medya Kurdî de gelek hene dibêjin zimanê çar zaravayê Kurdî hene Soranî, Kurmancî, Zazakî û nizam çi. Haşa tiştekî wisa tune. Ev îftîrayeka mezin e û ew ji elmê fêm nakin. Çar zaravayê Kurdî hene. Navê yekî Kurdiya Rojava ye, navê yekî Kurdiya Rojhilat e, navê yekî Kurdiya Başûr e, navê yekî Kurdiya Goranî ye. Kurdiya Goranî jî ew zarava ye ku kitêba Zerdeşt Pêxember Avesta pê hatiye nifsandin. Îca wek agahdari ji we re bêjim, avesta li ser dozdeh hezar çermê conega hatiye nifsandin bi destxet. Wextê Îskenderê Makedoniyê kîjan e, wextê ku hatiye Kurdistanê û Îranê van dira vegirtiye navê melayê zerdeştiya Magû ye. Çawa îro navê melayê misilmana em mela dibêjin yan jî bi erebî îmam dibêjin navê wan jî bi kurdî Magû ye. Îcar Ew ji xwe wî çaxî zemanê berê û pişt re jî hetanî du sed sê sed sal berê jî wextê ku welatek diçû welatekî vedigirt ewilî dînê wî diperçiqand û pişt re kultura wî nake. Încar hinek ev magû her yekê ku bi miqdarê karibin bi dest bigirin Wan çermê ku Avesta li serê nifsandine bi xwe re birine reviyane çûne Hindistanê ew xilas bûne. Ê dinê Îskender hemû şewitandine. Încar dewlemendiya çanda Kurdî. Vêga tedî li gunda cana hinek gundiyê me wextê ku şer dikin fortê xwe dikin ez nizam wiha me ez ê wiha bikim û filan û bêvan deh mêr bi min nikarin filan mesele ne bi vê gotinê ye. Zimanê kurdî dewlemend e. Çawa dewlemend e? Birêne. Ev ez hezar û neh sed û şêst û sê şêst û çar a min dest bi nivsandina zimanê kurdî kiriye. Wî çaxî min ne wêrû bi latînî binivsandana, me bi herfê erebî dinivsand. Wextê cendirme lêgerîn dikirin jî, didîtin jî me digot ev farsî ne yan jî erebî ne. Încar zimanê kurdî

Kurdî kir. Wî çaxî min peyvên ku di wan de didît zêde ku di nava xelkê de nedihatine bi karî min not kir. Lê pişt re di di hezar û çar pênc îdî bi awakî çalak el serê şixulîm. Nihayet di sê roj berê min çend nusxa makîna dîgîtal min çap kir derketin. Ez wextê ku ketim nava. Lê gerîna peyvê kurmancî bi rastî ez bi xwe jî şaş bûm. Mesela cana li Facebookê li rûpela xwe dinvîsînim. Tedî wextê Kurd şev asim dibe dihera lo serhişko, serhişk. Deh peyvê serhişk di kurmancî de hene. Sivinik, eva ku bi tirkî dibêjin supirge, bîst û çar heb navê sivnikê bi kurmancî tesbît kir. Încar ev navê hanekê mesela li vê li vî gundî navek tê bi kar anîn li nava eşîreka di navek çimkî axa Kurdistanê pir fire ye û ji bo ku îrtîbata wan bi hev re çênebiye hema her gundek bi serê xwe biyewka zanîngehekê aqedemiyekê û Zimanê Kurdî, çanda Kurdî berfirebiye. Îca di nav çanda Kurdî de şaxê gelek şaxê cuda cuda hene. Şaxê herî dewlemend folklor e. Hûn zanin folklor peyveke ku almekî Frans derxistiye. Yanî yanî belkî sê sed sal tune be zêde. Lê demek Kurtek Dina miletê arî de ev pey bela vû folk yanî xelq lor yanî tiştê ku girêdayê bi xelqê ve ye. Încar tiştê min dozdeh sal li ser folkula kurdî lêkolîn kir yanî li ser wan herêmê ku kurdê kurman ji lê rûdinên min li wan de re lêkolîn kir. Gotinê pêşiya pazdeh şazdeh texlîtê wê min peyda kirin. Gotinê pêşiya mamik yan jî tiştone ku dibêjin, biwêj, lawije yan jî lawij dibêjin. Kilam û stran, lawik. Bacî, Lawik ew stran in ku keçik li ser xorta dibêjin. Bacî jî ew stran ku xort li ser keçika dibêjin. Yanî ferqa wî jî ev ya ye. Heyranok, payîzok. Payîz jî stran in di karê payîzê de têne gotin, lewma navê dayîne payîzok, meselok, pêkenok, şîret û nesîhet, serpêhatê, çîrok û çîrvanok. Încar çîrok jî dabeşê ser çar şaxa dibin. Hinek hene tenê ê heywanan e. Mesela çîrokek bi navê Malarovî heye. Rovî dîkekî dîtiye zane ku goştê de zaf heye, Lê nikare, cesaret nake ku here dîk. Înca çi dike? Şaşkekê de serê xwe, tizbiyek de destê xwe û Allah Allah tê di ber dîk de derbase dê dîk dibê tê herî kûê derê dibê ez ê herme hecê. Dîk dibê rovî dibê dibê qurba tijî mela ye. Ji xwe di kultura kurdî de dîk mela ye. Divê tu jî min re were ji bona ku şert û şirûtê hecê tu zanî tu ji me re bêjî. Werhasil bi vî awayî dîk dikuje. Înca çîrvanok çi ne? Çîrvanok tev fantazî ne. Yanî bi zimanê xelqê ku ez bêjim tev derew in. Îcar fantaziyê wisan in meriv lê şaş dimîne ku çawa ev tişt afirîne. Kurtiya wê ji we re bêjim, çêrvanokek di çêrvanokekê de dibêjin caw cawê te ye. Wextê ku yek li gunda di nava xelkê de ku yek zehf xeber de û xelk zane ku vira dike vê bes e bes e caw cawê te ye. Îcar çîroka wê jî ev e.

Li ser caw dibêje încar çêroka caw jiya zebeş xweştir e încar xwediyê zebeş dibêje besa besa caw cawê te ye yanî çîrok xilas bû. Încar ev çîrokê wiha ev çêrvanokê wiha eger însanê me ku qelemşor hebin li ser wana ka

Şekêr, avana tev yek bêje ne. Lêk hinek hene ji du peyva tên, hinek hene ji gelek peyva tên. Mesela min dîtiye hinek e, peyv hene ku ji çar, pênc, şeş e, peyva e, çê dibin. Tewrên axiftina Kurdî, wextê ku ez dibêjim Kurdî li Qusûrê nerne, ez behsa kurmancî dikim yanî kurmancî. Devoka Zaravayê kurmancî, ez vî jî ji we re bêjim, vêga ev kurmanciya ku em pê xeber didin, di kurmancî de yazdeh heb devokên cuda hene lê em pê nizanin. Ancax meriv dikeve nava lîkolîna merivanaka Derxeholê. Li gor toreya kurdî axiftin çewa di nava hemû miletê dinyayê de heye, axiftinê cuda cuda hene. Mesela axiftina kuçê cuda ye, Ya gundiya cuda ye, ya şivan û gavana cuda ye, ya bazirgan a, ya siyasetvan a, ya ehlê bajarî a, ya ehlê dîn, vana ka herî kê cuda ne. E Mesela di kurdî de peyvên rêzgirtinê hene. Înca kurdê me anha hîn bûne ji xwe di medyayê de carna dibêjin sormancî na turkmancî. Wek Turkmen jî dibêjin, ji şexsekê re dibêjin we yan jî dibêjin hûn. Ev ji tirkî girtin e. Carna jî nikare dibêjin wextê te rê mizgeftê tilmêjkî te diabkî tu dikarî ji Xwedê re bêjî we yan hûn? Dibê na. Ê kuro çima tu ji min re ez yekî tenê me çima tu ji min re dibêjî we ya hûn? Ez hinek mînaka bidim ku çiqa xeterê mezin ji peyvê wiha derdikeve. Rêya ku hûn li ba li ba mêrekê li ba mêrekê hûn ji jinekê re bêjin mêrê we Wê mêr çi bifikire? Wê bêje ah, nexwe ji min zêdetir mêrê vê jinkê hene. Wextê ku ji ji mêr re jî bêje jina we, wê bêje babo ez tenê me ma çima tu vê kelîmê bi kar tînî? Hê ne tişt hene profesorekî dîplomatekî Yekîtiya Ewropa Bi devê xwe ji min re got, got, Çiqa pey nivîsên girîng ê medya kurdî derdikeve got em tev werdigerînin heşt zimana û belav dikin. Ew û Martin wan Brukselê birûne ser dostekê min î kevne û zanin li Holanda Şazdeh heb doçent profesor li ber destê wî re bûne ku bi kurdî baş dizanin. Mesela wextê ku tu dibêjî mesela jina we, mîsal e, di gotareka xwe de dinivîs dibêjî jina we, ew li gorî zimanê xwe ya îngilîzî wextê werdigerîne formeka din ê didê çimkî ew li gorî te nivîsandiye werdigerîne. Şaşiyê wiha mezin di kurdî de çêbûne neûzûbillah Yanî ji şorba nexweşa xirabtir bûye. Van tiştê hanê gele meriv hay jê hebe û bi kar neyne. Hinek peyv wek term ketine nava kurdî. Tiştekî wisa di kurdî de tune ye. Divê. Dibê merv nizane destê kî di berîka kî de ye. Tiştekî wisa di kurdî de tune ye. Eynî tişt di kurdî de jî ye, dibê merv nizane kî çi dike. Ê ev heye çima tê behsa dest bikîn? Yeka dinê heye, dibê destê xwe têxe binê kevir. Ê ma neka destê min têkeve binê kevir wê destê min bişkê hestiyê ava ez seqet dibim. Çima zê destê xwe têxe binê kevir? A.

Filan kes û polîs wî girt bin çav. Tiştekî wisa di kurdî de tune ye. Bi hezarê sala dewletê kurdî hebûne, mîrektiyê kurdî hebûne, însan hatine girtin, hatine zîndankirin, hatine hebzkirin. Sebeb çi ye ku girtin bin çav? Girtin bin çav yanî polîs ji dûr ve wan kontrol dike. Di kurdî de ev e. Lê belê wextê polês yekî digire dibe dixe qereqolê nezaretê îşkenceyê ew ku dike ew ne girtina bin çav e. Ew desteserkirin e. Ha tiştekî din ê jî heye. Anha li başûrê Kurdistanê, rojavayê Kurdistanê perwerda eskerî çêdibe li wan dera. Carna di vîdeo de ez dibînim dibe amade be. Kuro amade be ev tarîf e. Peyva kurdî heye, bi hezarê sala heye, çima tu wê bi kar nayînî? Ti kesek guh nade kesekê. Mesela wextê qomutan ji esker re bêje û ji xwe ve tawa ma bawer dikim ê ku gele hindik ne tê de we eskerî kiriye, ez jî çend roj min eskerî kiriye, qomutan dibêje hazir ol. Esker çi dike? Esas duruşa geçiyor. Hazir ol di kurdî de rabest. û esas dirûşa geçme jî kemerbest, rabest û kemerbest ê çiqa peyveka xweş e kurdî, sebeb çi ye ku hûn bi kar naynin? Încar xwedê ya bi xêr bike dîsan bêjin di awayê jimartinê yek do sê di zimanê kurdî de dîsa erê wextê ku yek dibêje Ê pêşberî wî fêm dike. Em kurd ji nivîsê hev û dinê fêm dikin. Lê xelkê xerîb fêm nake. Ê xerîbê ku fêrî kurdî bûye lê kultura kurda baş nizane wextê ku bixwazin yanî û zanin îstixbaratê dinyayê tev ji bona nivîsa daîm dibezin ku nivîsa wergerîn zimanê xwe û bidine desthilatiyê xwe. Zimanê di nivîsan de di reqeman de kitejimar hene, cotjimar hene, pirjimar hene û movik hene. Încar Ji yekê hetanî nozdeh evana kitejimar in. Wextê ku bû bîst ev dibine movik. Te nikarî bêjî ez gîştim tebeqa bîstan. Çê nabe. Wextê ku bû bîst, sî, çil, pêncî, sed, pênc sed, hezar bîstî, sî, çilî, pêncî wiha tê gotinê, bîstan, forma pirane ji wan re tune ye. Wana çimkî movik in. A Anha wextê ku gelek ji we ez bawer dikim û edebiyata Tirkî xwendiye wextê ku meriv Edebiyat dîwanî ya Tirkî wextê meriv dixwîne ji xwe weka ku tev ê Kurdî bin meriv bixwîne. Edebiyat dîwaniya Tirkî min tesbît kiriye xortê Kurda puwanê herî mezin digirin di edebiyata dîwanê de û ê ku Tirk in bes lê xwe notê pir zeîf digirin. Ji ber ku ew ji edebiyat dîwanî fêm nakin. Încar kî hatiye Kurdistanê pêşî kultura Kurdî ji xwe re biriye. Hine tişt hene melayê me ê misilmana şêxê me ji xelkê re nabêjin.

Çimkî di erebî de peyveka bi mana ku be bide tune ye. Îcar bi seda bi hezara peyvê orîjînal ê kurdî di nava di Qur'ana pîroz de jî îro hene, di nava erebî de jî hene. Îcar tedî dibêjin Allahuma salli ala Muhammed û ala alîhî Muhammed. Ew peyva al ala Kurdî ye ji Kurdî hatiye girtin. Yanî aliyê te yanî ku bi mana terefa erebî ye. Peyve kê ye ez behsa peyvê Kurdî ku ketine Tirkî nakim ji xwe ûn dizanin lewma ez behsa ê erebî dikim. Peyve kê ye dê jin şi'in. Di erebî de. Vêga tu bi milyona ji Kurdê misilman ê dîndar pirsî wê bêje peyveke erebî ye, ê ev peyv ji şana erebî hatiye, ji şana Kurdî hatiye. Peyve kê ye dibêjin şebab yanî xort. Ew peyv ji şahu û ji ji bav hatiye. û yanî şabûn. Peyva zulm ev her kes dibêje peyva zulm erebîye lê peyva zulm ji zala kurdî hatiye bi mana zulmê ye. Peyva serap. Serap, erebî dibêjin serap ew leylana ku germa dide deştê wisa li ber çayê miroka avê çêdibe. Ji peyveka xalis muxlis kurdî ye. Tenûra me ku dayikê me nan lê dixin îcar şedde danîne serê gotine tenûr kirine ya erebî. Peyva Nêrgiz ku di stranê hemû stranê kurdî ê folklorî de rewaj dibe kirine Nercîs. Peyva Qerenfûl kirine Qerenfîl. Peyva Qerenfîla kurdî kirine Qerenfûl. Peyva Teng yanî ku bi tirkî dar teng e kirine Dang. Yanî bi datê û bi keyê çêkirine. Peyva gore e, kirine cewrep Tirka Osmaniya ji Ereba girtiye, Ereba ji Kurdî kir. Gore kirine cewrep ji ber ku herfa ge di Erebî de tine ce gotine. Tirka jî ji Erebî girtiye înca çorap bi kar tînin. A tiştê wa hene meriv wextê ku lêkolîn bike meriv gelek tiştê ecêb dibîne. Îca hinekî ji we re behsa medreseya Kurdî bikim. Mixabin sed mixabin piştî hezar û neh sed û heftê û pêncî bi vir ve ku wisa ji nîşka ve rêxistinê Kurd ê Kurdî derketin û hemû jî bi tesîra Partiya Komûnîst û Asayîşa dewletê ku dihatin li Bakurê Kurdistanê digeriyan semîner ji xorta re didan û behsa sosyalîst û komûnîstî wê were û em ê her kes wê bigihîje heqê xwe filan dikirin. Sed mixabin hemûka dijminatiya medresa kurdî kir. Digotin medrese paşverûye kevneperest e wiha ye filan e bêvan e. Heta çend sal berê li Zanîngeha Bîngolê Gazê Mijî kirin sempozyumek hebû li ser medresa kurdî heştê nod he profesor hatibûn ê îlahiyatçî hemû behs dikirin digotin medrese paşverûye wiha ye û tiştekî çênekiriye filan. Îcar serokê wê Profesor Xelîl Çîçek bû, min got Seyda min got hevekê ew ka min bide pêş xeberdanan vexistin roja siya. Min got çika ez hinekî ji van re bêjim bira hişê xwe bidine serê xwe. Werhasil min ew kir min behsa Ebûl Ez kir Îsmaîl Cizîrî ku kompûtera ku îro sîstema dinya li serî îdare dike ji medresa sor derketiye Ebûl Ez. Robot ji wê derê derketiye. Sîstema avê ku li mala gerandine kanalîsyon tev ji wê derketiye evanaka ji xwe naxine hesabê ji ber ku alimekî kurd wê proje çêkiriye. Înca ev medresa kurd sala neh sed û pêncî li Hemedana paytexta wî çaxî ya Kurdistanê Wek zanîngeh ava bûye. Medrese bi erebî yanî ciyê xwendinê. Încar kîjan welatê ku misilman bûye medrese tenê bi amaca dînê îslamê meşandiye lê kurda medresa xwe wek zanîngeh ava kiriye û şaxê wê li piraniya bajarê Kurdistanê jî belav kirine. Di medresê de Şeş ziman dihatin xwendin. Yanî balkêş e gelek însan nizanin zimanê Yûnanî û ê Rûsî jî di medresa Kurdî de dihate xwendin. Çendî ku elîfbêtka medresê yanî alfabeya medresê ya erebî bû lê kurda Ji bo medresê ji bo fonetîka kurdî sî û sê tîpa çêkiribû. Încar pê xwendina xwe didomandin. Încar di medresa kurdî de ne weka mektebê vêga ku sinifa derbas dikin. Medre xwendina medresa kurdî bi kitêba bû, kitêba derbas dikirin. Tevek tiştê ku min tesbît kiriye û min kitêbek jî li ser xwendina bi navê xwendina medresê Min nivsandiye not û siya di not û çara de çabiye. Sed û sêzdeh kitêb di mederesa Kurdî de dihatine xwendinê. Încar wextê ku min wê kitêbê tenê pêşî min wek semînerek ji komela nivîskara re ez heşt sal e wek sekreterê komela nivîskara li Swêdê şixulîm. Wek semînerekê min da înca gotin nexwe kitêbekê binivîsînim. Kitêbekê ew kir. Di eynî salê de pirtûkxana dewletê heye ya Swêd pirtûkê ku li Swêd derdikevin li dinyayê tev belav dike. Ew pirtûka min li Londra û li Unîversîteka Londra, li Parîsê Unîversîteta Sorbûn, li Swêd Unîversîteta Uppsala wek kitêba dersê hate xwendinê. Profesorekî Îngilîzî, yekê Fransî wextê min dîtin bi Kurmancî min re xeber dan. Hatin wisa min hemêz kirin got ew kitêba te derketiye zehf kêfa me hatiye. Got berê me behsa medresa Kurdî dikir me tiştekî zêde agahdarî di heqê medreseyê de tune bû. Îcar Îcar di sedsala nozdeh û bîstî de her ku çû sedsala dawî Osmaniya zexta xwe li ser Kurda zêde kir. Li ser Ermeniya jî zêde kir lê Ermeniya furset dîtin qetlîam li wan çêkirin lê ê kurdan nikaribûn qetlîam çimkî şervanê kurda wîçaxî zaf hebûn. Încar ji alê kulturî ve kurda hem sed sala nozda hem sed sala bîstî komarê çanda kurdî îmha kirin. Bi bi deha car kitêbê kurdî şewitandin. Încar wextê ku Piranî eskerê Kemalîzmê xwedê davête ser hinek medresa, kitêba derdixistin bênderê cihê rast pûşt mûşt pêda dikirin dişewitandin û ji gundiya re jî digotin çepik lêxin. Çawa ku hûn dizanin, Şêx Seîd Rehîmeullah Wevalî wextê ku li Diyarbekirê îdam kirine, xelkê top kiribûn, înca qêriyan çepik lê dixistin digot wisa bikin. Ji bo şewitandina kitêbê kurdî jî eynî wisa dikirin. Încar medreseya kurdî hem zimanê kurdî parast, hem toreya kurdî parast, hem jî weka desthilatiyê Mehkeme di nava Kurda de dida meşandin. Mesela hetanî tê bîra min hetanî dawiya hezar û neh sed û pêncî jî hetanî pêncî û heşt, pêncî û neh, şêst wan tarîxa baş tê bîra min. Wextê ku dawek ji xwe li Bakurê Kurdistanê kes neçû mehkemê Tirka. Wextê dozek dawek di nava xelkê de hebû

Got em çawa bikin? Got emê heqê golikê hesab bikin mesela sed lîre. Heqê lemika wişaxê hesab kirin tê hişê min sî lîre. E, wana anî ba hevû dinê go bi navê şerîetê lê ne şerîet wa. Go e, xwediyê baxçe go tu sed lîre bide wî, sed lîre derxist da wî. Ji xwediyê gotiyê re gotî ji sîlê re bide wî û li hev hatin ava xilas bû çû. Încar ew toreya kurdewarî ku ji zemanê berê ve hatiye ew ya hetanî hema hema bêje heta dawiya sedsala bîstî jî doma. Lê mixabin ji sedsala bîst û yekê vir ve û Piştî ku ev înternet derket her tiştî têkel kir. Carekê ziman bir, exlaq bir, urf û adet bir tiştekî nehişt. Încar ez mesela hinek ez zehf digerim ez dibînim însanê me dibê ez kurmanc im. Cana ez dibêjim kurma çima tu kurmanc î kurmanc çi ye kurmanc ne tişteke tu kurd î. Divê Newles Kurmanc in. Hêj xelqê me naz fêm nekiriye ku Kurmanc çi ye û Kurd çi ye. Ev jî kêmasiya rewşenbîrê me ye. Kurmanc, Kurd man li cî. Ta ev tarîf e. Yanî kî hat û çû, kî hat û çû, Kurd li ciyê xwe mane. Încar ev zaravayê ku îro em pê xeber didin ku navê wî kurmancî ye, ev zimanê resmî ê Împaratoriya Medabî ye. Wextê Meda pêşî heft eşîrê Kurd bi hev re ku împaratoriyê ava kirine li pêşberî Asûriya û mesela Newrozê ku eşkere kirine zimanê wanê resmî kurmancî bûye. Elfeba wana ka çil û çar tîp bûne. Încar îro em dirênin elfeba navnetewî ku tê bi kar anîn ew jî çil û çar tîp e. Hinek tîp in hinek herf in. Birênin Ji xwe re li ew kêbirên ku çavkaniya elfeba navnetewî jî ji Kurda hatiye girtinê. Çawa ku îro ne ku ez Kurd im ji bo ku ez Kurdî dizanim ez dibêjim, alimê dinyayê tev dibêjin. Hinek dibêjin Kurdî di dereca heft û heşt dereca de ye ê dinyayê lê ez lê ez ne wisa dibêjim. Ez dibêjim Kurdî maka zimanê dinyayê ye. Ji ber ku almekî Swêdî wî bi devê xwe ji min re got. Keşe, carekê televîzyona dêrê hat, bi min re bernamekî çêkir, tavî min behsa malatî û medrese û ew kir. Piştre gelek keşa telefonêm kir got were qehwê ji xwe û zanin ku li her derê

Wiha ji min re got. Min got Camêr, min got tu şaş î. Almê dinyayê tev dibêjin jiyan li Rojhilata Navîn navbera her du çema yanî li Kurdistanê dest pê kiriye. Tu çawa wisa dibêjî? Min dît keniya keniya keniya keniya. Gof Xwedê ez bi xwe jî Kurd im. Go em newêrin bêjin ku em ji Kurdistanê hatine binê. Min got çima? Go em bêjin ku em ji Kurdistanê hatine, go tafilî hinek îsan bêjin nexwe ev ax ne ya we ye ji vê derê herin. Încar wî dest pê kir. Go em ji Kurdistanê hatine yanî xelkê Îskandînavya Norweç, Swêd û Danîmarka got em di pişt Behra Reş de got em hatine Skandînava li vê derkê bi cî bûne. Încar kovareka Federasyona Kurd li Swêdê hebû navê Berbank, Biraderekî me Ahmet Tigrîs, Ahmet Tigrîs, peyvê kurmancî û ê siwêdî dinivsandin, bi hezarê hezara peyvê kurmancî û ê siwêdî, ê norveçî, ê hemû welatê Ewropa weka hev derdikevin. Înca li Ewropayê bîst û heşt welat hene, ê di Yekîtiya Ewropayê de Îngilîz jê derket bîst û heft mane. Bîst û pênc ji vanaka arî ne. û zimanê wan hindo-avrûpî ye. Kultura wan, zimanê koka zimanê wan ê kurda hemû yek e. Înca wextê ku meriv dikeve nava lêkolîna merivan tiştê hanekê dibêje e, dibîne. Ez hinek behsa nivîskara bikim. Vêga hinek însanê me hene nivîskar in, Bi tirkî dinvîsînin, bi erebî dinvîsînin, bi farisî dinvîsin ya bi zimanê ewropî lê bi kurdî nanvîsînin. Ew ne nivîskarê kurd in. Erê ew kurd in ji alî biyolojî ve lê ne nivîskarê kurd in. Meriv nikare bêje ku evana nivîskarê kurd in. Şaşiyeka mezin e ku tu bêjî ev nivîskarê kurd in. Çimkî meriv bi çi zimanê binivîsîne meriv nikare ji çarçova çanda wan derdkeve. Meriv li gorî kultura wana ka jî meriv dinvîsîne. Li her derî xelk bas dike dibê zimanekî standard ji bo kurda lazim e. Ê qurbana çavê te, tu zimanê standardê ji kî re çêkî? Wextê ku axa welatê meriv tev di bin destê meriv de be, Saziya yan jî wezareta ziman, kultur ku hebe ew wî çaxî zimanê standard ji xwe yê wê ji ber xwe ve derkeve. Li belê ku halê hazir vêga em zimanekî standard çêkin çar zaravayê me hene wê bibe zarafag lê zêde be wê bibe pênc zarave. Înca ji ber wê yekê lazim e her kurdek, Ê ku kurmanc e, ê ku soranî ye, ê ku dimilî ye, kî dibe bira bibe van devokê cuda zaravayî ji her yek tiştê xwe binivisîne, tiştê xwe yê folklorî binivisîne, peyvê ku têne bikaranîn binivisîne. Bike kitêb ji mirinê xilas bike ji xwe wextê ku di pêş de desalatiyeka kurda çêbe zimanekî standard ji ber xwe ve çêbe. Mesela îro di nav hemû grûbê kurda de tenê ez dibînim ku malbata Berzanî zimanekî standard xeber didin. Û yanî zimanekî standard çi ye? Yanî ku her kes jê fêm dike. Wextê ku ew xeber didin hemû kurd jê fêm dikin. Lê belê mesela yekî di milîk wextê xeber de ez jê fêm nakim. Wextê ez xeber didim yekî soranî mesela cana vêga baş vîye bana cana li Swêd me bi hev re xeber da digo baba ez halî nabim. Yanî ez te fêm nakim. Wa ji me re digotin. Încar zimanê paqij Ku mer bixwaze zimanekî paqij bipeyve û bi dest bixîne û binivîsîne, li gorî ku min lêkolîn kiriye ez ji tecrûbê xwe dibêjim, li ba kesên ku bi koka xwe ji medreseya kurdî hatine û li herêmên çiya ew gundên ku ji bajara dûr in û li nav nav kurdên êzîdî, û li nav Kurdên Zerdeştî, zimanê paqij li nava vanaka meriv dibîne. Încar ez vî ji we re tiştekî balkêş ji we re bêjim, vêga di dinyayê de, li dinyayê Tu kes weka kurda weka zilamê kurda bi jinê biyanî re ne zewicîne. Min tesbît kiriye banaka. Mesela îro nêzîkî du hezar xor tê ku dayikê wan Ewropî ne, bavê wan Kurd in ku mezin bûne, xwendinê baş xwendine û di nav siyasetê di nav siyasetên Ewropîya de kar dikin, îro hene gelek a ez nas dikim. Lê meriv ji bîr neke di nava Kurda de du grûp Kurd hene xalis muxlis bîst û çar eyar Kurd in. Yek jê Seyîd in, yek jê Êzîdî ne. Çimkî ewana zêde bi jinê biyanî re ne zewicî ne. Încar ev wextê ku meriv bi jinê biyanî re meriv bizewce, tedî ji xwe û tev dizanin dibêjin ana dîl. Di rastiyê de ne ana dîl e. Baba dîl e. Înca em nabêjin Babadîl zimanê nijadî ye. Bi kurdî yanî kî dibe birave? Ê turk be, ereb be, faris be. Zimanê wî ê milî, ê bav û kale zimanê nijadî ye, ne zimanê ana dîl e. Mesela e, çend care min gota nivîsandiye, yê keye diya wî ji Uganda ye. Bavê wî ji Kurdistanê ye. Deka tê çawa tê bêjî ana dîl? Tê bêjî zimanê e, Ugandî? Mesela min carekê min mîsalek senaryoyek min çêkir Kurdek çê Yunan bi jinekê re zewiciye di sê zarok jê re çêbûne ji wê mesela çiye İspanya li wir zewiciye di hev sê hev zarok çêbûne ji wê dêr çiye Almanya bi keçek Almanya zewiciye zarok çêbûne bavê Yunakê carek e, çiye van zarokê xwe neviyê xwe tev aniye hatiye Kurdistanê încar ji hev û dinê fêm nekirine ê qurbana çavê we em Bêjin zimanê nijadî, zimanê zikmakî ji xwe şaşêka pir mezin e û zimanê ana dîl jî pir şaşêka mezin e. Înca Xwedê ya bi xêr bike. Na bise dawiyê sebir bike. Înca ji xwe ez ê werime dawiyê yekbûna elfabeyê ji me re pir girîng e. Ji bo Kurda Lazim e Kurd elfeba xwe bikine yek. Baş e, li Başûr û Rojava bi elfeba Erebî dinivîsînin, li Rojhilat ew jî elfeba Erebî ye û hinek hefê guhartî hene. Hinek Kurdê me hene ê ku di nava Rûsya de hene, ê zemanê Sovyetê. Bi elfeba kirîlî ew ku dikin, em kurdê bakur jî ê nava tirkî jî bi piranî em elfeba latînî ew ku dikin. Hetanî ku elfeba meriv nebe yek ji xwe meriv nikare yekîtiya xwe bibêje. A Încar ez încar dîsa ez bi meselokekê axiftina xwe bînim dawiyê. Divê sê heb Xort, gîştine hev, xortê ji hev hest kirin, dostê hev bûn. Goya meriv çawa têr xwarin dixwe? Divê yekî got Wullah têr xwarin wisa ye meriv bixwe bixwe bixwe heta meriv li erdê dirêj be nikar be rabe. Got êdînê got na la wila ne wisa ye. Got lê çawa ye? Got meriv xwe heta devê meriv tije be kî bêje te çi xwariye meriv gepekê derxe nîşan bide. Înca ê sisiya got wele hûn her duyî şaş dibêjin got wele têrxwarin tune hema bezkirin adet e. Înca axiftina li ser ziman pir xweş e lê hema bezkerin adet e û spas ji bona we ku min wextekî we girt. Înca fermo ege ku hûn tiştekî bipirsin em zanibim ez ê cewaba we bidim.